Id-dinja tal-kbar u dik taż-żgħar jiltaqgħu flimkien fil-kotba dwar l-aħwa Demolites, miktuba minn Claire Azzopardi. Għal din ir-rokna, iltqajna ma' Claire sabiex nitkixxfu x'nebbaħ il-ħolqien ta' dawn il-karattri u l-avventuri tagħhom.
L-aħwa Demolits, jiġifieri Saver u Claudio Demolits, huma l-protagonisti ta' triloġija dwarhom stess. Huma żewġ aħwa li għandhom kumpanija ta' twaqqigħ tal-bini, Il-kumpanija kienet fisem il-missier, il-missier imut, jikbru ta' fidejhom u dawn jiddeċidu li flok jibdew iwaqgħu il-bini li kraħ biex jibnu bini sabiħ kif kien jagħmel missierhom, jiddeċidu li jibdew iwaqgħu l-iskejjel. Huma żewġ aħwa imqarbin, meta kienu tfal żgħar kienu mqarbin ħafna, kien li tiddejjaqhom l-iskola, jobodu l-iskola, ma jridux jafu biskola. E, allora meta jikbru, speċi ta' jkunu jridu jisom jridu jagħmlu kollox biex anka tfal oħra ma jibqgħux imorru skola jew iġaluhom ma jħobbux l-iskola bħalma kienu huma. Bil-mod il-mod, Saveru Claudio Demoliz insomma jwaqqgħu l-iskola sabiħa fi Frulli Frilli flimkien ma' Mandy u Wendy, imma it-tfal li għal-bidu jieħdu gost mingħajr skola, għax danu sabiħ fil-ktieb, u jagħmlu ħafna ġranet mingħajr ma jmorru l-iskola għal-bidu kollox wartu żgħar, jew ma tibdew jiddejqu. U jibdew jirrealizzaw li, eh, ok, kemm ħaddum mingħajr skola, kemm ħaddum ma tmurx titgħallem, kemm ħaddum tilgħab bil-kompjuter, kemm ħaddum toqgħod id-dar. U bil-mod il-mod jibdew jiffurmaw klikek. U f'dawn il-klikek ehm, jibdew jaraw ukoll kif sejjer terġa' timbena l-iskola tagħhom, x'għandhom jagħmlu biex terġa' timbena l-iskola tagħhom, mela jibdew bil-protesti, jidħlu eh, eh, fil-fond tal-problema ħajaraw min waqqa l-iskola u għaliex, x'kienu l-intenzjonijiet tagħhom. u jiskopru li fil-fatt kienu l-aħwa demolits u li eh, lan tagħhom kelli waqgħu l-iskola u jieqfu hemm ma jerġgħux jibnu għamil ġdid. Kuku kuku! Fis-sitta u nofs nieqes żewġ sekondi kien idoq li żverja li jinu saver demolits kien jiftaħ għajneħi tnejn bħal dak il-ġukarel mejjet li hekk kif tagħtih il-ħabel iqu f'salt. Kien qum bil-qeda fuq is-sodda b'daru dritt daqs tulipan u jtajjar il-barnuża rrigata b'pompom abjad minn quddiem wiċċu. Imbagħad kien ineħħi l-kutri l-ħoxnin minn fuq riġlejh, joħroġ saqajh miksija suf iswed innuklat mis-sodda, jistejret subgħajh ta' saqajh bi dwiefer maħmuġin u mgħawġin 'il ġewwa qishom bebbuxx rieqed, iġebbed idejh 'il fuq sa ma jmiss is-saqaf tas-sodda, jitfewwaq tfewwieqa riħa ta' ikel tal-ġurnata ta' qabel, li tried dar u jaqbes il-barra mis-sodda. Meta bdejt nallem, jiġifieri fl-1999, kont nallem fi skola tal-bniet eh, li kien jisima Sir Luigi Preziosi. Illum l-iskola sabiħa ħafna tal-esport. Imma meta jien tħalt f'din l-iskola l-ewwel darba, eh, minkejja li kif imqasma hija mqasma tas-sew sabiħ, kienet isa ta' biċċiet, ma kienux qed isir, ma kienx qed isir renovar, tal-klassijiet, ehm, kienet skola li ma tantx kienet nadifa, anzi kienet pjuttost maħmuġa, jekk jinna fek titkisser tiqa ma titranġax, ehm, kien hemm ħafna bart fiha, niftakar il-boards kienu għadhom biċċok, meta kważi kull skola oħra kienu diġa bil-whiteboards. Insomma, u minn hemm bdiet ġejja din l-idea ta' renovar tal-iskejjel, ħa ngħidlek. Huwa importanti li t-tfal jiltaqgħu ma' karattri ribelli. Roald Dahl kellu ħafna karattri ribelli. Il-kotba bħal dawn ġew influenzati ħafna minn Roald Dahl, minn Andy Stanton, minn eh, kitiba oħra li l-protagonisti jkunu ribelli, għaliex ma jistax ikun li eh, it-tfal fis-soċjetà tagħna jibqgħu dejjem passivi, ma jistax ikun li qed jaraw id-dinja ta' madwarhom u ma jgħidu xejn u kollox ok, u kollox jibqa' dej jew ngħidu hija mhux xorta issa li hemm U din ir-ribelljoni f'dawn it-tfal protagonisti f'dawn il-kodba Inħoss li tista' tħeġġeġ, tista' hekk tixpruna li tfal tagħna li ma jaċċettawx kollox kif inhu eżatt, sewwa li jistaqsu li jaraw li jekk hemm xi ħaġa ħażina jitkellmu dwarha, jaraw kif jistgħu jibdluha.